Dem baş temaşevanên hêja bi xelika bîst û heftar ya pend û wate. Kur dibêjin bila nehê ser deha be. Ev kengî tê gotin gava yek gelekî bixesirê pegelkî pera bide û hîn jê tê xwestin ku bêtir bixesire Yanî pêr nema cuda hî dike divê o bera nehê ser deha be. Ev bêtir li ser xeşkirinê û li ser xesaretê tê gotin ev pendahanê. Ya di dua kur dibêjin bayê kurre lîska zarokan li ber dîwaran dibire. Dîsa bayê kurre lîska zarokan li ber dîwaran dibire. Bayê kur Ji kîjan arî tê? Ji hêla bakur tê. Çiya? Ji ber ku ji hêla çiya tê, bakî gelekî xurt e û serd e û ziha ye. Lîska zarokan li ber dîwaran dibirre çawa dike, dê me ki lîska wan nahêl zarok li ber dîwara dilîzin, ev bayê Gelê Kurd tê ji serma zarok dev ji lîskê berdidin û derin malê. Yeka din jî heyî li ser bayê kur dibê bayê kur erd kir çek kur. Ev ser xurtbûn û zoriya bayê kur tê. Xwe bayê kur bakî ne baş e, kelkî ziha ye, erdê jî ziha dike. Ya din kur dibêjin bira Birê jina xwe ye. Bira birê jina xwe ye. Ev di kî kîjan rewşê tê gotin? Gava bira jinê ser birayê xwer bibîne, ser malbata xwer bibîne. Bêtir ji jina xwer baş bi û ji xwediyê xwe re ne baş bi. Ev vî hawî tê gotin bira birê jina xwe ye. Ya din Kurd dibêjin bertîl kevira nerm dike. Bertîl kevira nerm dike. Bertîl çi ye? Wek pêreş wê ye. Bertîl ev perê giti didi ji bo yek di cihê berpisyariyê re karê te bi rêk û pêk bibe. Karê te durist e û ji mafê te yî lê ew bi rêk û pêk nabe, tu neçar dibe, tu pera dide ta ew karaya bi serî bibe. Ji ber vê yekê ew kesayan nerm dibe ji ber ku tu pera dide yê. Vî hawî kurda gotiye, Bertîl kevira nerm dike. dikin. Ya din Kurd dibêjin bihna fireh zêrîn e. Bihna fireh zêrîn e. Bihna fireh bi xwe hedan e. Dît yek jekî dibê bera hedana te hebe, bera sebira te hebe. Bihna fireh zêrîn e ji ber ku bi bihna fireh tu digê mirada û berê jî gotine xwediyê sebrê, mîrê, misrê, bihna fireh tişkî gelekî baş e, yek bihna wî teng be bi xwe tadeyê zehmetiyê li xwe jî dike û tişta xera dike bi vê bihna xweyî teng, îje ji ber vî hawî bihna fireh tişkî gelkî baş e, bi rivêkê gotine bihna fireh zêrîn e. Ya din kur dibêjin Biçirîn kes ti ne bidirû. Biçirîn kes ti ne bidirû. Ev ser ê derewçîn tê gotin. Yek gava yek derewçîn bi yê din jêr bê biçirîn. Yani ti gelekî derewa dikê kava gêja dibîne bêtir berdewam dibi derewê xwe de jêr bê biçirîn kes ti ne bidirû kes ti ne te bisekinîne kes ti ne ji te saz bike yani ti bi kêfa xwe yê. Ya din Kurd dibêjin bi derewa bajar ava nabin, bi derewa bajar ava nabin. Derew her tiştî xera dike. Derew her tiştî genî dike. Yanî ne bi derewa, ne bi gotinê beloq, ne bajar ava dibin, ne gund ava dibin. bin ne welat ava dibin. Bi rivêkê timî divê gek rast bi miletê xwe re. Çi rêxistin bin, çi mirov bin, çi dezgeh bin. Rast bê û gotina rast ji miletê xwe re bêjin, ji bo milet tu carî neyê xapandin û ne gihê astekê wek ku gel serî wî li çiya keve û pêşiya wî rê namîne. Derew tişkî ne baş. Bi rivêkê dibêjin bi derewa bajar ava nabin. Ya din kur dibêjin bera bi mal be û ne bi can be. Bera bi mal be û ne bi can be. Gavakê can û mal tê ber hevdû, kîjan ji wan divê gihere na bera mal here. Ji ber ku mal dere û tê, diçe û tê. Lê can gava diçe ve nagere. vê jiyana me. Ji ber vê yekê gotinê can ji her tiştî girîngtir e, can ji mal buhatir e û girîngtir e. Dibêjin bela bi mal be û ne bi can be. Ya din bi xwe wek pirsekê ye, Kurd dibêjin bi zorê ye ya bi dorê ye. Ev em bêjin gava gid sê çar kes hebin û li ser em bên bi dorê yanî her carê her yek ji wan wê ew ê li cihê xweş rûnê ya her carê li karekî bin her yek ji wan dor Dayî ê din ki yek rakeve yek şiyar bibe. Gavak yek zortiyê bike û bêne a min ya êzingê min jêr tê gotin ma bi dorê yê yan bi zorê yan bi dorê yê. Yani tu dixwazê tu wek demokratiyê nemeşîn, tu dixwazê tu bi zorê kar û berê xwe birêk û pêk bibe û ev tiştekî ne baş e dîsa ez dubare bikim. bi zorê ye ya bi dorê ye. Ya din kur dibêjin bi şûna reş de derre. Bi şûna reş de derre. Ev li ser kê tê gotin? Ev li ser kesên her dirin û tiştê xerab dikin ya her dirin û xwe ne zan dikin ya ne zan dibin. Her diçin di dibistanê de li paş dimînin. Di kar û xebata xwe de li paş dimînin. Berê ne wilo bûn, ana bûn li paş. Vî ha wî tê jêr gotin bişûna reş de derre. Bişûna reş de Derre ev vana deh pend bûn îro min xwendin ji we re bi wateyên wan jixwe ez bi hêvî min got dilê we bûn em wilo sivik sivik van pendana şîrove dikim eyî kes ji rojba ser çavê min ser serê min di vê xeleka zindî de bi xwe tas kar bim zêvan xeleka bi dawî bikim her carê deh pend deh pend kêm zêde yek kêm zêde ez ê bixwînim û şîrove bikim li gorî zanebûna xwe û ji vê pirtûka xwe ya pendên kurdî ya di sala du hezar û çarda de min çap kiribû û ez bi hêvî min ji xwe anha bi nifşê nû bi êdpêşerojê de